Ne ağlarsıñ, göñül? Nedir feryadıñ? Ğam derdi başından gitmezmi sandın? Bir kün şad eyleyip, berip muradın, Haq seni teselli etmezmi sandın? Qurtulmadın, göñül, ahu feryattan, Ğam qış attı, saqla kendini mattan. qattan. Qurtarıp qayğıñnı bu zulmattan, Bu künniñ qanına çatmazmı sandıñ? Bilmezim göñül iç saña ne olmuş, Ağlarsıñ, közleriñ qan ile tolmuş. Şatlıq mülküni zayı harap etmiş Bir da iç temel tutmazmı sandıñ? Yoqsan oldım dep o yüzsüz yat ile, Yaqmaqtasıñ göñlüñ kendin ot ile. Bu dünya böyledir. Er dem dert ile qalır gider işiñ bitmezmi sandın? Er zilefi ziyağa göñül bağlarsın, dertke tüşer köksün otqa dağlarsın, nedir öksüz Kamil, ne içün ağlarsın, kendini muratqa yetmezmi sandın?
Devlet yolbaşçıları sadece oturıp devletini idare ete dep sanmañız. Olar birinciden fikirleri, duyğuları, isleri olğan bizler de kibi insanlar. Men ne içün bunı aytam? Çünki hanlıq devirinde yazıcılar ve şairler arasına daa hanlar bile kire edi. Atta bu künge qadar Qırım hanlığını qurğan Hacı Geraynıñ şiiri bile saqlanıldı. Hacı Geraynıñ altıncı oğlu Menkli Geray da babasından sadece tahtnı degil, icadiy istedatnı da miras olaraq aldı. Menkli Geray marifçilikke büyük sevgi beslegen, öz halqınıñ tasiline imiyet bergen yolbaşçı edi. O özü de ğazeller, yani qafiyeli dörtlükler yazaydı. Olarnıñ çoqusı ayrılıqqa bağışlanğan. Ğaliba, ömürinde bir çoq insanlarnen ayrılmağa mecbur qalğan Menkli Geraynı bu mevzu pek yaralağan ki, böyle şiirler yaza edi. Onıñ şiirleri esasen qırımtatar ve qıpçaq tilinde yazılğan. Menkli Geraynıñ bu hususiyeti diger hanlarğa ruh berdi.
Yıqıldı zulm elinden han Edil. Vetandan ğayrı lâzim keldi menzil. Bilinmez oldı qadri mert olanıñ, Cefai tañnı çekmek cana müşkül. Qırımtatar hanları arasında eñ meşur yazıcılardan biri olğan Meñli Geraynıñ torunı Bora Ğazı Geray han edi. Başqaça onı Ğazai dep adlandıra ediler. O, sadece mükemmel yazıcı, şair ve sanatçı olaraq degil de, istidatlı hattat olaraq da meşur oldı. Meşur Osmanlı devletiniñ tarihçısı İbraim Peçeviy Gazaiy hannıñ etrafında bir müddet yaşağan edi. Ayatınıñ o qısmını tarihçı böyle añlata. Men künlerimniñ çoqusını onıñ alicenap cemiyeti arasında keçirdim. Bazı vaqıtları avcılıqqa çıqa edik, ya da sadece kezinmege. Bazılarda uzun müddet oturıp bir şeylerni yaza edik, ya da diger maqtavğa lâyıq vazifelernen oğraşa edik. O meni Talih degen yazınen yazmağa mecbur etken edi, maña bu yaznıñ qaidelerini ve peromnı nasıl qullanmaq kerek olğanını ögretti.
Bora Ğazıgeray şiirlerini atta sefer çatarında yaza edi. Onıñ ğazeleri farsiy şair Omar Hayamnıñ ğazellerine oşay dep aytmaq mümkün. Yol üstünde yoluqtım bir dolaba, Dedim, ne içün södersiñ yüz bu aba? Delinmiş bağrıñu qaddiñ bükülmiş, Közüñ yaşı ayağıña dökülmiş. Nedir? Aşıqmısıñ, varmı firaqıñ? Bu ğurbette kimedir istiyaqıñ? Geçer böyle seniñ leylü niharıñ, Ki yoqmıdır elinde ihtiyarıñ? Nedir bais hale böyle figana? Bükülmüş qametiñ, dönmüş kemana. Em ağlarsıñ, em iñlersiñ dem-adem, Bu gizli derdiñi bilmez iç adem. Dolap işitti benden bu hitabı, Zeban-ı al ile verdi cevabı. Habersiz Adem oğlu mücerattan, Qazadan bil deme, cün içirattan. Yüce dağlar edi evel mekânım, Benim de var edi tab-ı tuvanım. Aqardı er zamanlar deşt-i sarı, Revan olıp ayağım çeşme sarı. On yedinci asırda daa meşur şairlerden biri Can Muhammed oldı. Onıñ esas işi bu Seferi-name degen poemasıdır. Anda o, Bogdan Hmelnitskiyniñ azatlıq cenkinde qırımtatarlarnıñ iştiragini añlata. Bunen beraber o, Tugay bey adlı eserniñ de müellifidir. Ol Tugay bey kazak ile bikeman, Kâfirniñ qarşısında turdılar eman, Ğazılar onı körip, qılıç urur, sanarsız ki, qıyamet qopmıştır. Tugay bey ortada cürür edi, sanarsın, sarğuş arslan kibi edi, eline elmas qılıç almış edi, dünyanıñ varlığını unutmış edi. Kimseye söz itmeyüp öldem ep ya, Eybet ile körünirdi aç derbia. Şarqa, ğarba çıqmıştır onıñ adı, Cian içre bellidir onıñ namı. Ne yere varsa, ol er zaman, Feth eder ol sanki oldır qaraman. Daa bir meşur şairlerden biri Bahadır Giray Han edi. Babası devletni idare etken vaqıt o başqa şeerde, Yanboluda yaşay edi. Mında genç şehzade ilimge meraq saldı. Onıñ tasilinen edebiyat ve alim adamları oğraşa edi. Aynen bu vaqıtları o şiiriy qabiliyetlerini inkişaf etmege başladı. Onıñ şiirleri ğayet muvafaqiyetli edi. Zemaneviy tarihçiler onıñ dülber, aqıllı ve fikirlerini qolayca ifade etken insanlardan biri ediler. Bahadır Giraynıñ taqma icadiy adı Rezmi edi. Daa Yanbolu şeerinde yaşağanda, Bahadır Giray Bura Ğazi Giray hannıñ qızı Hanzade hanımnen evlendi. Qız, babası kibi de şiirler yazğan icadiy bir insan edi. O ve nevbetteki han arasında olğan sevgi aqqında efsaneler bile yaza ekenler. Bahadır Giray ve apayı öz ara şiirlernen yazışa eken. Yirmi etinci mayıs biñ altı yüz otuz yedinci senesi Bahadır Giray resmiy olaraq Qırım hanı ilân etildi. Adet üzre bu Kezlüvniñ han camisinde olıp keçti. Resmiy tedbirlerden soñ Bahadır hanğa yaş bir oğlan taqdim etildi. O bir gecede Bahadır hanğa bağışlanğan poemanı yazdı. O vaqıt da iç kimsege belli olmağan bu istidatlı genç, vaqıt keçkence pek meşur ve islâm dünyasında büyük şair olacaq. Elbette, söz Aşıqu Meraqta kete. O, biñ altı yüz yirmi birinci senesi Keslevde dünyağa keldi. Şiirlerini ise pek erte yazmağa başladı. Bahadır Geray tahtqa oturğan soñ o tuvğan şeerini terk etip seyahatqa çıqtı. Kerkevli şair yırlar yazıp sazda çala edi. O Kavkaznı, Osmanlı devletini ve Fars memleketlerini ziyaret etti. Şiirlerinde zemaneviy Ukraina, Poloniya, Türkiye, Bulğaristan, Rumaniyeniñ bir çoq şeerleriniñ adlarını rast ketirmek mümkün. Bu künge qadar Aşıq Ömerniñ eki biñge qadar şiirleri saqlanılıp qaldı. Aşıq Ömer eki yöñelişte yazğan şairler sırasına kire edi, o em halq şiiri, em de divan şiiri hususiyetlerini yahşı bilip, qabiliyetlerini mükemmel şekilde qullana eken. Aşıq Ümerniñ nazmiyetinde çeşit mevzularda yazılğan şiirler rast ketirmek mümkün. Bu, em felsefiy, em içtimaiy meselelerde yazılğan şiirler, em de sevgi ve dinge bağışlanğan eserler. Ayrı diqqatnı celp etken şiirler sırasında ayrılıq aqqında olğanları bar. Yarım dünyanı kezip keçken Aşıq Ümer Vatan asretligi çeke edi ve endi qartlaşqanı vaqıt, tuvğan evine, yani Kezlevge qayttı. Aşıq Ümer özü zengin ve meşur edi, semerdeşleri onı Qırımda büyük bir zevqnen qarşıladı. Ömrüniñ soñki yıllarını o, camiler qurulışına bağışladı. Böyle camilerden biri Kezlevniñ şimaliy-cenübinde yerleşti, ekinci camini ise o, şeerniñ ğarbiy bölgesinde qurdı. Aytılğanına köre, aynen bu cami azbarında biñ yedi yüz yedi senesi yerli sakinler Aşıq Ümerni defn ettiler. Sayğılı arqadaşlar, Qırım Hanlığı deviriniñ yazıcıları aqqında ekinci programımız soñuna keldi. Amma bu soñ degil, daa bu mevzunıñ üçünci bölügi bar.